שטיי מיר למעשה ביי די פארט א, מען האט אגאנצן צייט גערעדט צו ס'קומט א פארט א צו ס'קומט נישט א פארט א, העיר ווי גאו, אונז זעמער ביי די פארט א, הילל וואס איז נייעס? וואס מאכסטו אזוי מיט טוביה? האו דו יו חק? אה!
דו ביסט עס טאקע? ביי די וועי, איך בין ערשט היינט געוואר געווארן וואס די לעטערס מיינען, HDYC. כ'האב מיך נישט געשעמט, כ'האב געפרעגט איינעם וואס ס'מיינט, און ער האט מיך געזאגט. האו דו יו חק?

און מענטשן האבן געזאגט לכאן או לכאן, קום שוין צום ווארט, זאג שוין אזוי, זאג שוין אזי. למעשה, וויאזוי האסטו דאס אפגעלערנט און וואס איז געווען דיין פידבעק? לאמיר הערן. כ'האב געהאט זייער אן אינטערעסאנטע אבזערוועישאן, און ס'איז די מער טאוט איך געב עס, די מער איז עס אמת. די נענטער וואס א מענטש איז צו קאסא גראנדע אדער בכלל צו די איידיע פון אוט אוו טאון האט ער זיך בעסער פארשטאנען מיט אונזער ווידעא. אפילו ס'איז געווען אסאך קעזשועל טאלק. איך האב באקומען גריסן פון די נאנטע מענטשן, מענטשן וואס האבן געוואוינט דא אין די פעסט, מענטשן וואס זענען וואס האבן געוואלט דא וואוינען, מענטשן וואס ווילן וואוינען דא. זיי האבן געזאגט, אה, יא, עקזעקטלי דאס וואס דו האסט געזאגט, דאס איז וואס איך פיל. און די פליפ סייד איז געווען מענטשן. איי וואלד סעי, בעיקר טאקע מענטשן וואס איך חלום נישט זיי גייען איין טאג וואוינען דא. זיי האבן געפילט אז ס'איז געווען צו וואסעריג די שמועס. נאר צופיל, ס'איז געווען צו קעזשועל, אזוי ווי צוויי פרענדס טרעפן זיך אין מקווה. וואס האסטו געהערט? סאו למען האמת, אונז האבן זיך טאקע געטראפן אין מקווה. איך מוז אויך זאגן די זעלבע זאך, ביי די וועי ממש די זעלבע זאך, און איך האב עס געשריבן גראד נאך די גראד נאך די לייוו, אז די אלע מענטשן וואס האבן געפילט אז ס'איז געווען אזוי ווי די זיו סיסאון פלעין לויזע גערעדעכץ, נישט צו זיי האט מען גערעדט. צען מענטשן וואס זענען אריינגעקומען, זיי האבן געוואלט הערן ליידער ווי דזשעז מיוזיק, ווייסט מען, אזויווי האקי, יא? בום בום צום פוינט, איך וויל קענען גיין, פוינט וואן, טשעק, פוינט טו, טשעק. למעשה אבער, אונז האבן יא זייער שטארק געוואלט מער פאוקוסן ארויסצוברענגען די פוינט, לוינט זיך עס בכלל צו מופן, לאמיר נישט אריינגיין נאכאמאל אין די גאנצע זאך, סאו האבן מיר אונז געפילט ווי ס'איז דא א גוטע פוינט וואס מ'מוז ארויסברענגען זייער שטארק, און אפילו די חלק וואס מענטשן האבן געפילט אז מ'האט געקוועטשט צו סאך וועגן חסידות, איך האב ארויסגעברענגט מיין זייט, דו האסט ארויסגעברענגט דיין זייט, וועגן. פרעגסט שוין שאלות. די איידיע פון מ'האלט אן די רעבע, מ'האלט אן דאס, מ'האלט אן יענץ, האבן אויך מענטשן ארויסגעברענגט לכאן ול. ס'איז געווען מענטשן וואס האבן געהאט א פראבלעם מיט דעם, באט איך מיין. ס'איז געווען מענטשן לכאן ולכאן. מענטשן וואס קענען מיך, יא. בקיצור, באט למעשה. סאו יעצט גיימער מאכן אזוי, יעצט גיימער מאכן א שטיקל דיסקלעימער, דיסקלעימער גייט זיין אז אונז האבן גענומען די פידבעק זייער ערנסט, ס'איז למעשה נאר געווען די ערשטע מאל, אונז האבן גענומען די פידבעק זייער ערנסט, און מיר גייען מיט שם האלטן זייער אן טאפיק, מ'האט אפגעשריבן מער די קוועשאנס וואס איז אריינגעקומען, סיי פאר די מאוו די גרופ, און סיי שפעטער פון די פידבעק, און מיר גייען מיט טרייען צו האלטן זייער שטארק צו פוינטס, כ'ווייס נישט צו מ'גייט אנקומען צו יעדעמ'ס פוינט, און איך האף מען גייט נישט צו סאך עקספרעסן ביי א פוינט וואס איז דאס, באט אויב גייען מיר אונז אריין צו טיף, וואס אונז גייען מיר טון איז אז מען גייט קענען מאכן אזעלכע סעגמענטס אויף די קליפ אז מען קען שנעל פארן פון איין צום צווייטן, כ'האב עס געטון למעשה נאכדעם, מען קען פארן פון איין סעגמענט צום צווייטן, אזוי קען מען גראד זען, דאס איז נישט אינטערעסאנט פאר מיר, די קוועשן איז נישט אינטערעסאנט, גיי פאר ווייטער ווייטער ווייטער, מען קומט אן גרינגער צו די שמועס, דארפסט נישט דורכפארן די גאנצע שמועס. און נישט וויסן וואס מען גייט רעדן. סורפרייזינגלי קאמאן וואלט איך געזאגט, ס'ווען וואס איז מיר געווען א חידוש וויפיל מענטשן האבן מיך געזאגט, ווייל ס'קומט אין א געוויסן זין פון מענטשן וואס קענען מיך, און איך מיין אז דו ביסט די זעלבע, האסט די זעלבע פיעטשער, מענטשן קענען מיך, איך בין זייער א סאושעל מענטש, און. בעק אין ניו יארק האסטו געהאט געזאגט אזוי ווי ווען אונז האבן גערעדט דארטן אין שול אן קיין זייגער יא איך פלעג זיצן און שמועסן אין שול מענטשן פרעגן איזן איט לאנלי איז עס נישט לאנגווייליג פאר אזא מענטש ווי דו דו דארפסט האבן סאושעל דארפסט האבן פרענדס דארפסט האבן חברים איז עס נישט לאנגווייליג אז דו קומסט אן א פלאץ האסט צען צוואנציג דרייסיג פערציג מענטשן באט אפילו פערציג מענטשן אין ניו יארק דארפסטו האבן אפאר הונדערט מענטשן זאלן זיך דורכדרייען זאלסט טרעפן דיינע צען פרענד וואס זאגסטו צו דעם מסמר? סאו, קענסט דיך פארשטעלן מיך אויך געפרעגט די קשיא, און ס'איז זייער זייער שווער צו ענטפערן א קשיא פלעין יא ניין, ס'איז נישט לאנגווייליג? ס'איז נישט, ס'איז יא, זייער שווער צו ענטפערן יא ניין, זייער אסאך זאכן דארפן אריינגיין אביסל מער אין די. עקספלעינען פארוואס ס'איז יא און פארוואס ס'איז נישט, ווייל פלעין די כעלענפערן, ניין ס'איז נישט לאנגווייליג, עטס אויסקוקן ווי יעדע איינער טרייט אוועק צו מאכן יעדע חסרון, ווייסט וואס כ'מיין, אלעס איז א מעלה גאר יא. די תירוץ פאר די קוועשען פאר לאנגווייליג איז, ס'ווענדט זיך וויאזוי דו קוקסט עס אן, מיענינג טו סעי, דו קענסט אנקוקן לאנגווייליג, לייק דו וואקסט ארויס ביינאכט, דו מוזט אייביג האבן די פאר מענטשן, און ס'איז דא מענטשן וואס מוזן עס טאקע האבן, און זענען ממש נישט קיין מענטש אן דעם, אדער אז זיי גייען אויף די נערוון פאר אנדערע מענטשן ווייל זיי האבן נישט גענוג מענטשן. באט יוזשעלי פרעגסט מיך אזוי ווי דו זאגסט למעשה וויאזוי גיי איך דורך דעם טאג? ניין. אדער האב איך נישט געדארפט אזויפיל מענטשן, אדער איז מיר גענוג אפאר מענטשן, אדער בין איך גענוג ביזי מיט אנדערע זאכן, איי דאנט קנאו, סאם האו פיל איך נישט די לאנגווייליגקייט אז איך קריך אויף די גראדע ווענט און איך קוק לייק איך בין ליטערלי אויסגעשפארט פון די גאנצע סאסייעטי און איך ווייס נישט וואס איז דאס. דער מענטש וואס פרעגט די קשיא, אבוויעסלי ס'איז א נארמאלע קשיא צו פרעגן ווייל ס'לייגט זיך נישט אויפן שכל, אבער די גוטע נייעס פאר די מענטש איז, האסט מורא אויב לעצטענס איז איינער וואס וויל מופן? האסט מורא ס'גייט זיין לאנגווייליג? אויב ביסט ממש א מענטש וואס די קענסט נישט טרינקן קיין קאפי אן האבן א מענטש נעבן דיר, יוזשעלי העסטו אייביג האבן א מענטש נעבן דיר, אבער אויב ס'איז דיר נישט גענוג די צוואַנציק דרייסיג מענטשן, דו מוזט האבן פופציג הונדערט, כ'מיין וועלכע מענטש האט דרייסיג מענטשן וואס ער ראוטעיט אגאנצן צייט צווישן זיי? מ'כאפט נישט אז מ'האט אייביג יוזשעלי פינף אפשר צען, אויסער קען מען רעדן צו אסאך מענטשן, אבער דו האסט געווענליך דיינע נאנטע איז צוויי דריי פיהר מענטשן, סאו אין ניו יארק איז עס געווען די צוויי דריי נאנטע מענטשן, דא האב איך די צוויי דערמאנטע מענטשן, אוודאי רעד איך נישט די זעלבע געשמאק צו יעדעם איינעם, און איינמאל איך האב מער נערווען צו דעם, איינמאל מער נערווען צו יענעם, באט ס'ווערט נישט לאנלי ווען ס'איז ממש אזוי דאס. אויב מעג איך אריינוואקן פון דעם צו אביסל א צווייטע חלק, די חלק אז ס'איז איין משפחה. סאו עס מוז זאגן אז לעטס סעי איך וואוין יעצט אין ניו יארק און איך דארף יעצט פארברענגען טרי סיקסטי פייוו דעיס מיט איין משפחה, הערט זיך אביסל אינטערעסאנט, אבער דא ס'איז א גרויסע משפחה פון דרייסיג מענטשן, און אוטאמעטיקלי ס'איז די ווערסט שלאנלי ווייל ס'איז נישט די האסט נישט מיט וועם צו רעדן פארקערט די האסט א גאנצן צייט טרעפסטו דיך נאכאמאל מיט דיין ברודער מיט דיין שוועסטער ס'איז זייער שטארק האומי אוטאמעטיקלי איז עס נישט אזוי ווי אז יעצט קענסטו פרעגן די קשיא ס'איז אבער נאר די פאר מענטשן די האסט נישט נאך. כ'מיין טווענטי טווענטי פייוו איז יעדער קאנעקטעד סאך מער מענטשן מיט ווי מ'וואוינט נאר. יא, איך קען זיין קאנעקטעד מיט איינעם אויף וואטסעפפ, איך קען רעדן מיט אים יעדן איינציגסטן טאג, א ברודער, א חבר, א דער, א יענער. איי דאנט טינק, איי דאנט טינק ס'איז נאך ממש אזוי אז נאר וואו דו זעסט ארום דיר עקזעקטלי די מענטשן וואוינען. יא, האסט עפעס צוצולייגן?
ניין ניין, איך וויל זאגן נאר וואס איך פארשטיי פון דיין תירוץ, קודם א' אז דו רעדסט דיך איין אז דארפסט האבן פֿינף הונדערט מענטשן בדרך כלל איז עס נישט אמת, בדרך כלל האסטו עניהאו דיינע צוויי דריי פיר פינף נאנטע פרענדס וואס זענען זיי מאכן אויס די עיטי פערסענט פון דיין סאושעל אינגעידזשמענט, און נאכדעם איז דא אסאך אזאלכע וואס דזשאסט זיי פילן אריין די געפס און דו קענסט באמת לעבן אן זיי, צווייטע זאך וואס דו האסט געזאגט איז נאך א שטערקערע פוינט מיין איך. אז די קוואליטי פון די רילעישאנשיפס וואס דו האסט מעיקס אפ פאר די קוואנטיטי וואס דו פארלירסט, און איך ווייס וואס איך האב צוצולייגן איז, טינקינג בעק פאר די לעצטע באלד דרײַ יאר וואס איך וואוין דא, דעטס בין הונדערט פראצענט טרו, ס'איז געווען הונדערט פראצענט אמת. אז בכלל אז מען דילט זיך איינער דעם צווייטן און מען קען זיין אפן איינער מיטן צווייטן, ס'איז זיכער אז אז אז און עגעין מענטש וואס קענען מיך ווייסן איך בין באמת א סאושעל מענטש, סאו איך קען נישט מער ווי זאגן אז וואס דו האסט געזאגט מאכט אבסאלוט סענס. מיין קוועשאן צו דיר איז א אנדערע קוועשאן וואס איז אריינגעקומען, און איך פיל אז דו וועסט קענען בעסער ענטפערן דערויף. א מענטש פרעגט, אדער די מאן פרעגט, אדער די פרוי פרעגט, ס'איז נישט קיין חילוק ווער ס'האט געפרעגט, אין דזשענערל, איך וויל מופן, איך בין גרייט, אבער מיין ספאוז וויל נישט, מיין ווייב, מיין מאן וויל נישט. יוזשעלי פירט מען זיך צו מופן צוזאמען, קודם כל ס'איז ביליגער. יא. טו האסט געמאכט א קאמפיין פאר לב לילד, נו. יא. האסט אויסגעהערט די דעות דארטן? יא. אזוי גענג ס'איז ביליגער. כ'גיי צולייגן נאך א קוועשן צו דעם, און כ'מיין ווייל ביידע האט די זעלבע תירוץ. כ'באקום כסדר אדער פון מענטשן וואס זענען געסט דא אדער סתם אזוי מענטשן וואס אינגעידזשן מיט מיר וואס רעדן מיט מיר וועגן קאסא גראנדע איבערצייגן מיך צו מופן און כ'זאג אייביג טאטי איך איבערצייג דיך נישט פון מופן צדיק'ל ניין. איך האב נישט איך האב נישט קיין מישן דיך צו איבערצייגן, דו גייסט מיך שטינקן, דו גייסט מיך שטינקן, אבוויעסלי גיי איך ליב האבן אז ס'קומען נאך מענטשן, אבער דו טוסט מיך נישט קיין טובה ווען דו מופסט, איך בין נישט קיין סעילסמאן. אז דו טראכסט אז דו האסט שייכות מיט די פלאץ, אז דו האסט שייכות מיט די געדאנק, אז ס'איז פאר דיר רעלעוואנט, ס'איז שייך פאר דיר צו וואוינען אוט אוו טאון, איך האב פאר דיר איין עצה, קום אהער אויף צוויי וואכן. סטארטש, זיי דיך מסדר אז דו ווילסט עפעס עפארדעבל, בדרך כלל, איך גלייב אין טעמפא גייט זיין די זעלבע זאך און מען קען דיך העלפן מאכן מאכן ביליגער, נאך צוויי וואכן ווייסטו און דיין ווייב זייער גוט אויב עטס ווילטס מופן, און אז עטס ווילטס מופן בין איך דיך דא צו העלפן. נאך צוויי וואכן מיינסטו זאגן דו ביסט געקומען פרשת בואי אויסטשעקן די פלאץ און נאך צוויי וואכן. ווען ער איז צוריק מיינסטו צו זאגן? ניין, ספענד דא צוויי וואכן, עטליעסט א וואך. ספענד גאנצע צוויי וואכן? איך זאג זייער אסאך מאל ספענד א שבת, זייער אסאך מענטשן זענען דא געקומען אויף ספענד נאר א שבת. א שבת איז אסאך מאל צו ווייניג, ס'איז דא, עגעין, פאר מענטשן צו פאלן אין לאוו מיט א פלאץ, ס'קען נעמען פופצן מינוט און ס'קען נעמען א האלבע יאר. באט איך גלייב אז צוויי וואכן איז גענוג א גוטע פארשן אויף טיים, עס איז א מענטש א מענטש איז בדרך כלל עס איז מעגליך פאר א מענטש עס צו טוהן, מענטשן וואס האבן קינדער זאג איך קום מיט דיינע קינדער לייג זיי אריין אין די מוסדות, די מוסדות האנדלט זייער גוט מיט דעם, טשעק עס אויס, טשעק עס אויס, וואס געשעהט איז אז דו גייסט עקטשולי זיין סורפרייזד, דו גייסט האבן עקספיריענסעס וואס דו האסט נישט געטראכט אז דו גייסט האבן, דו גייסט עס ליב האבן אדער נישט ליב האבן אין א וועג יוזשעלי נישט אזוי ווי דו האסט זיך פארגעשריבן אין דיין מח. די זעלבע זאך, א מענטש זאגט איך וויל מופן באט מיין ווייב וויל נאכנישט, קודם ס'איז זייער קאמאן, איך האב גראדע געהאט איין צוויי מאל וואס איז געווען פארקערט אז די ווייב האט געוואלט מופן און די מאן האט נישט געהאלטן דערביי, באט די ביידע מאל איז געווען פאר א טעכנישע ריזען, האט א גוטע דזשאב, גייט עס נישט אויפגעבן. דער תירוץ פון דעם איז זייער סימפל, ווייל מיין ווייב וויל צווינגען נישט, אבער קענסט איר זאגן, וואלד יו בי אופען אינאף צו קומען טריי עס, און וואס געשעט איז זיי קומען זיי האלטן מיט די לעידיס האבן יעדע וואך א לעידיס נייט אוט, דעי געט טו נאו איטש אדער זיי הייבן זיך אן צו באקענען, אז ס'ארבעט ארבעט עס נאר נישט נישט, אבער האסט עס געטרייט?
ביי די וועי דאס ענטפערט נאך א קשיא וואס מענטשן האבן געפרעגט אז ווי לאנג דוירט פאר איינער וואס קומט, ווי לאנג דויערט צו ווערן אריינגעקניפט און געבינדן אין די קאמיוניטי? א מענטש וויל נישט פילן אז ער גייט אנקומען און ער גייט נישט זיין ער גייט נישט זיין אינוואלווד. כ'מיין אבער, איך מעג אריינווארפן בדרך צחות, אז ס'קומט פון די זעלבע פלאץ, ס'געווען אמאל א בחור האט געזאגט פאר א שדכן, ס'איז א אלטע דזשאוק יענס שוין געהערט, א בחור האט געזאגט פאר א שדכן, ער וויל נישט חתונה מיט קיין פרעמדע מיידל, ער וויל חתונה מיט איינעם וואס איז אזוי נאנט, אזוי ווי זיין טאטע מאמע, זיין זיידע באבע, ווייסט? ער וויל נישט דורכגיין די גאנצע סטראגל פון די פארמעליטי און ווערן אריינגעדעט, ווייל דאס איז די זעלבע זאך, איך מיין יעדע דזשאב די הייבסט אן א נייע דויערט ווי לאנג די עסט דיך אריין, און קיינער גייט נישט אנהייבן א דזשאב, נישט נישט אנהייבן א דזשאב ווייל ס'האט א געוויסע צוגאנג, די זעלבע זאך מיט די שטאט, ס'דויערט נישט לאנג, ווען איך הייב אן צוריק צו טראכטן ווי שנעל מיך האט עס געדויערט, וואלסטו געזאגט פאריגעס מאל נאך פֿופֿצן מינוט, ס'נישט געווען פֿופֿצן מינוט באט זייערע סאך זאכן נעמט מורא'דיג שנעל. פארשטייט זיך ווענדט זיך ווי א מענטש דו ביסט, ווי שטארק דו שטעלסט דיך אהער, לייק דו ווילסט זיין א פאר, ס'דא מענטשן וואס ווילן זיצן אינדרויסן, וואס וויל זיין דאס, ליטערלי פֿופֿצן מינוט, אזוי אזוי רופן עס מענטשן אן, ממש פֿופֿצן מינוט, און דו קענסט זיין געהעריג א פארט פון די זאך, סאו, דו האסט מורא? איז א גלעזער פראבלעם, ספעשעלי אז דו קומסט אויסטשעקן די פלאץ, האסטו זיכער שוין, דו קענסט שוין די מענטשן, שפעטער בלייבסטו קאנעקטעד אויפן טעלעפאן צו די לעדי מיט וואטעווער, יא די פרויען. אוטאמעטיקלי סאך סאך א שנעלערע פראסעס. כ'האב נאך א קשיא פאר דיר. נו?
אביסל א אינטערעסאנטע קשיא. מ'קען עס בייגן אפאר מיני וועגן, אז ס'זאל נישט זיין אזוי אינטערעסאנט אדער ס'זאל זיין א געיעג פאר יעדעם, אבער איך הייס דיך אלץ פרעגן. א מענטש זאגט ער וויל אראפמופן,

איך וואלט געזאגט אפילו די גרעסערע קאנסערן, און אזוי ווי מיין קאמיטמענט פאר די ווידעא איז צו זיין אינגאנצן האנעסט, איז אויך מיין קאמיטמענט פאר א מענטש וואס פרעגט מיך א קוועשן וועגן קאסא גראנדע. איך האב נישט ליב צו שוגערקאוטן קיין זאכן, איך האב נישט ליב צו צו מאכן קלעימס און נאכדעם אה ס'ארבעט נישט, ווייל אזוי ווי כ'האב דיר געזאגט, דו טוסט מיך נישט קיין טובה ווען דו מופסט, און. איך פרעזענט דיר די זאך קלה כמות שהיא. יעצט, א מענטש האט למשל א שאלה, מיין ווייב איז אויפגעוואקסן אין א אין א היימיש עם הויז, נישט קיין חסידישע הויז, אדער כ'האב געהאט אפילו בעלי תשובה וואס זענען אהער געקומען און זיי האבן קאנסידערט צו מופן, אדער די מאן אדער די ווייב איז געווען א בעל תשובה, אדער געקומען פון א אנדערע קולטשור, דאס מיין איך איז א גרעסערע פראבלעם. ווי מיינע קינדער קענען נישט קיין אידיש, און כ'האב א מעשה רב אויף דעם, ווען איך בין געווען א קליינע יונגל, און מיינע שכנים וועלן עס געדענקען, האט געמופט א משפחה פון ארגענטינע, אין די אין די קאמפלעקס ווי איך האב געוואוינט האט געמופט א משפחה מיט ארגענטינע, ווער מיינסטו איז סאמער פון די משפחה די ערשטע גערעדט אידיש?
די דריי יעריגע יונגל.
דעטס וואן הונדערט פראצענט קארעקט. צוויי וואכן אריין האט א דריי יעריגע אינגל געקענט אידיש, זעקס וואכן אריין האט א זעקס יעריגע און אזוי בקיצור ס'איז די די טאטע מאמע קענען נאך יעצט נישט קיין אידיש אבער אבער די די קינדער זיי לערנען זיך אויס אידיש אזוי זייער שנעל סאו איך גלייב דאס איז נישט א מורא'דיגע גרויסע קאנסערן איך מיין אז עס איז דא א גרעסערע קאנסערן ווען ס'קומט א מענטש די פרויען למעשה חסידישע לעידיס זענען א געוויסע קולטשער. מער ווייניגער, ס'האט אביסל וועריעישן, א באבוב'ער מיט א סאטמארער פון מאנ, ס'איז אבער נישט, ס'איז נאכאלץ נישט קיין גרויסע דיפרענס, איינמאל דו גייסט ארויס פון די חסידישע וועלט איז עס זייער א גרויסע דיפרענס אין קולטשער און און קולטשער און וועליוס, וואס מ'קוקט ארויף וואס מ'קוקט אראפ, פון וואס מ'רעדט. כ'זאג די זעלבע זאך, קודם קום עס אויסטשעקן, יו נעווער נאו, ס'פעלט זיך אויס איין איין גוטע מענטש וואס זאל זיך אנהייבן, נאכדעם ס'קומט א צווייטער א דריטער און האסט א קאלטשער פאר דיך אליין, האסט פארשטאנען וואס כ'האב געזאגט? אז קומסט אריין אין א קאלטשער, האסט איין מענטש וואס זי איז זי איז יא אזוי אין ליין מיט דעם, כ'מיין זי מיט איר פארשטייסטעך יא, און נאכדעם קומט שוין א צווייטער ווייל די וואוינסט שוין דא, עס איז ביפאר יו נאו איט האסטו שוין א א קולטשער וויטין א קולטשער. כ'מיין אז דאס איז די עכטע די עכטע סעלושען. אויב איז גענוג וויכטיג צו פאר א מענטש צו מופן, אדער א מענטש האט גענוג שטארק ליב די פלאץ, גייט עס געשען. און איך רעד און איי וואד סעי אז איך זאג עס פון עקספיריענס. איים פריטי קאנפידענט אז ס'גייט געשען אז איין מענטש גייט ברענגען דעם צווייטן, ווייל יעדער מאכט דעם נעקסטן אביסל מער קאמפארטעבל. כ'האב גענוג קלאר געענטפערט? יא, ווייל יעדער איינער לייגט צו אביסל. ווארעמקייט פארן ערשטן און וואטעווער פארן צווייטן. איך גיי צולייגן צו דעם נאך א שטיקל קשיא, כ'מיין ס'איז קאנעקטעד צו דעם, די חלק פון חסידות, אז קודם כל, פאר אונז גיימער ווייטער, מענטשן, כ'ווייס נישט צו יעדע קשיא, אבוויעסלי נישט יעדע קשיא איז נוטה צו מענטשן, נישט יעדעם איז נוגע יעדע קשיא, אבער מ'דארף פארשטייען אז. וואס כ'האב מיך קענען געלערנט פון די פאריגע שמועס איז געווען די פידבעק אז ס'איז נישט קיין מציאות אפילו וועסט רעדן שטותים איז נישט קיין מציאות אז פאר א געוויסע קלייענטעל זאל עס זיין מורא'דיג אינטערעסאנט און די אנדערע קלייענטעל זאל עס אנקוקן לייק דזשאסט לאמיר גיין פון דא און די זעלבע זאך פארקערט די רעדסט ברייט טיף און אנדערע מענטשן קוקן עס אן אה wow דאס איז עפעס א אינטערעסאנטע זאך און אנדערע מענטשן קוקן עס אן לייק אקעי געט טו די פוינט לאמיר גיין פון דא סאו. דשאסט פארשטיי, נישט יעדע זאך איז נוגע פאר יעדעם, און אזוי האמיר פריער געזאגט, דשאסט מיש צו די נעקסטע. סאו, די חלק פון חסידות. אונז האב עס אביסל אנגערירט פאריגעס מאל, דו האסט מיך געפרעגט וואס איז געווען א שטארקע טשעלענדזש, האב איך דיך געזאגט די חלק, כ'ווייס נישט וויאזוי דו האסט עס אויפגענומען, וויאזוי מענטשן האבן עס אויפגענומען, אז ממש אזוי, א גאנצע טשעלענדזש, חסידות מיט זאכן. ס'איז אין א געוויסע זין די זעלבע סעגמענט פון כ'קען נישט קיין אידיש. איך קען נישט קיין סקוועריש, איך קען נישט קיין וויזשניץ ריש, ווייסט איך מיין? איך קען נישט די. אה אקעי, יעצט כאפ איך. יא, און קיינער האט גארנישט קעגן צווייטן, יעדער איז סוספעקט, האפענטליך, יא, יעדער איז סוספעקט איינער פארן צווייטן, באט למעשה, דו טרעפסט זיך אונטער איין דאך, יעצט טאקע איז עס נאר צוואנציג דרייסיג מענטשן, יא, באט מען וויל דאך אז ס'זאל ווערן פופציג זעכציג הונדערט צוויי הונדערט, יא, און אזוי אלע אנדערע פלעצער. און ס'קומען זיך צוזאם נייע מענטשן, פארט איז דא א געלעגנהייט צו ווערן א עקסטערע שול פאר יעדע חסידות. די וויאזוי אינטעגרעיט מען איינער מיטן צווייטן אן קיין מחלוקת, פארשטייט זיך מיט רעספעקט איינער פארן צווייטן, און מען לעבט, נו, מען קען נישט קיין אידיש פארדעם, מען דארף זיך עס אויסלערנען, וויאזוי? מי ישמע וואס דו נעמסט אן. עס איז קיין מוסר. די מוסר. זענען באמת נישטא קיין גרויסע דיפרענס קאלטשערלי, און נישט נאר אין חסידות, אפילו פון א אין-טאון יונגערמאן ביז א אאוט אוו טאון יונגערמאן, קומסט אריין ביי אונזער שול, דו האסט א מענטש וואס וואס איז זייער א פרומער, און דו האסט א מענטש וואס איז וואס איז זייער א געפיצטער, און אלעס אינצווישן. באט ס'איז נישטא קיין דיפרענס אויף קולטשער, ס'איז דא א דיפרענס אויף סטייל. פארשטייסט וואס איך זאג? יא.
סאו איך זעה בכלל נישט פארוואס ביי מענער ס'דארף זיין א קוועשאן, באט אפערענטלי דו האסט א קוועשאן. קען אבער קומען פון א פלאץ ווי ס'איז טאקע ממש אויך געווען איין חסידות א גאנץ, איין מין חסידות א גאנץ דאס, אבוויעסלי האט זיך אויך געווען פיצן סטייל ווי דו רופסט עס. באט נעקסט. נאך א אינטערעסאנטע זאך, די חלק פון שטריימלעך.

אזוי ווי, אה, גייסט קומען אין שול, גייסט זען יענער גייט נישט אין שטריימל, וואס גייסטו זאגן, וואס גייסטו זאגן פאר דיינע קינדער, יא, יא, נו, און ווען אין שטאט. איך האב נישט קיין טערעץ אויף דעם ווייל ס'באדערט מיך נישט, נישט סאמע, וואס איז דיין טערעץ? איי ווייל שטאט, שטאט, אין שטאט ווען דו ביסט געווען ווי דו האסט געוואוינט, דו האסט געזען איינער קומט אריין מיט א קרעכער, איז ער געווען א גאסט, ער איז געקומען צו די מענטש וואס האט, נעמט אריין גייערים מיט איך ווייס וואס, דו וואוינסט אין א שטאט א גאנצן צייט, און ער זעט זיך צו א מענטש גייט שבת מיט א הוט, נו? פרעגסטו דעם מענטש וואס גייט נישט קיין שטריימל, העלא הילעך, גיי איך מיך פילן די פלאץ אדער נישט? איך מיין מיין תירוץ וואלט געווען די זעלבע זאך וואס איך האב פריער געזאגט. קום אהער אויף צוויי וואכן. אויב פילסט דיך דאס פלאץ, פילסט דיך דאס פלאץ, און אויב פילסט דיך נישט דאס פלאץ איז נישט. ענק האבן שוין ענק האבן שוין איינער וואס גייט נישט מיט א שטריימל?
ניין.
ביי די וועי אונז האבן יא איינעם וואס גייט נישט מיט א שטריימל. קומט גייט אלעס נארמאל. ס'איז גראדע דא ס'איז דא אסאך סעקאנד האום בייערס מענטשן וואס. קומען און גייען, איז אויך דא איינער א עלטערער, זייער רעספעקטירט, געהאט א בעקיטשע, אן קיין שטריימל, סאו, אזוי ווי דו האסט געזאגט, ס'קומט נישט, וואס איך גיי יעצט זאגן קומט נישט חס ושלום פון א בעד וועי, לייק, ס'איז עפעס אראפגעפאלן די די די די יא, אבער די פאקט איז אז ס'איז דא אלע מינים, ס'איז דא פון דא ביז דא און אינצווישן. ס'מיינט נישט אז איך דארף אויסקוקן אזוי, לגבי די חלק פון חינוך, און יעדער פיט אריין, אונז האבן א זייער א ברייטע באקס, מורא'דיג א ברייטע באקס, פיטן אריין מורא'דיגע מינע זאכן, און אפילו היטן פיט אויך אריין דארט. סאמע
מענטשן האבן געהאלטן אין איין פרעגן, און ס'איז אינטערעסאנט געווען אז אז אז אז די קוועשאן איז טאקע בעיקר געקומען פון מענטשן, וואס האבן געהאט א פראבלעם אז די אז די לעצטע קאנווערסעישן איז געווען צו וואסעריג, און זייער אסאך פון די האבן די פאלאוד אפ מיט די קוועשן וואס זיי ווילן גענפערט. פארצייל וויאזוי דו האסט געמופט, פארצייל די די כראנאלאגישע סדר. פארצייל מיך, האסט געמופט, האסט מחליט געווען וויאזוי ברענגסטו דיין ווייב אן בארד, וויאזוי מופסטו, האסט א מאווינג טראק, עקסידענט מאוו ווער ס'רוקט דיך אהער, וואס איז די מ ד, קום אריין. סאו דאס גייט זיין אביסל א לאנגע תירוץ, סאו יעדע איינער זאל זיך האלטן רואיג און איך האף מען וועט שוין עקספרעסן גוט. סאו למעשה אבער ס'קומט צו די כראנאלאגישע סדר. סאו ס'געווען אזוי. כ'האב עס פריער געוואלט אריינווארפן באט כ'האב עס געסעיווט פאר יעצט, די חלק אז צווישן מיך און מיין ווייב איז איינער פון אונז צוויי געווען רעדי צו מופן פארן צווייטן. ארלעדיגט? עז יוזשעל.
עז יוזשעל.
און לכאורה קען איך זייער שנעל גוט ענטפערן די קשיא וואס מענטשן האבן געפרעגט, און דער תירוץ איז אז פון ווען מ'האט די ערשטע מאל גערעדט פון די ווארט טעמפא ביז מ'איז אנגעקומען צום אפענדונג איז געווען צוויי יאר זיכער, נאמבער וואן, נאמבער טו, פון ווען ביידע זענען שוין געווען אן באורד און ביז מ'איז אנגעקומען איז געווען מסתם נאך איינס אדער איינס א האלב יאר, סאו נאך אמאל, נישט צוויי פלאס איינס א האלב יאר, די גאנצע געפ צוזאמען איז ארום צוויי יאר, פון ווען מ'האט אנגעהויבן צו רעדן דערפון ביז מ'איז אראפגעקומען, און שפעטער אריין לאמיר זאגן ביז א האלבע יאר נאכדעם איז די צווייטע געווארן אן באורד, איז טאקע אראפגעקומען אויסטשעקן די פלאץ, באט פאר א געוויסע סיבה האט זיך עס נישט אויסגעארבעט אויף די מינוט, איז דורכגעגאנגען נאך איינס א האלב יאר און דעמאלטס איז מעשה אראפגעמופט. וואס מיינט עס צו זאגן פאר מענטשן? מיינט צו זאגן איז, לאמיר זאגן ס'איז די מאן וואס וויל זייער שטארק, און ער טרייט צו פערסועדן זיין ווייב אז ער וויל. למעשה, זייער אסאך מענטשן זאגן מיך, איך האט שוין לאנג אראפגעמופט, מיין ווייב וויל נישט הערן פון דעם. יעצט, ס'איז דא מענטשן וואס גייען טאקע סקיימאל נישט מאכן. קודם כל הוראי אז זיי האבן עס נאכנישט געמאכט, און אדער וואטעווער, באט די גוטע נייעס איז אז פאר די מענטשן וואס ווילן עס נאך קענען מאכן, און זיי טראכטן אז ס'גייט נאך קענען געשען, יא, ס'קען דויערן צייט ווי לאנג ביידע ווערן אן באורד. דארפסט פארשטיין, פאר עפעס א ריזן איז פאר די מאן קודם בייגעפאלן אז ער וויל, אדער פאר די פרוי, און די אנדערע האט עס נאכנישט געפילט די ריזן, אדער א ריזן. שפעטער גייט דורך צייט, און די צווייטע פילט שוין די ריזן. אסאך מאל איז דא וואס ביידע צוזאמען פילן די ריזן. נאך א ריזן פארוואס ס'קען אויסקומען אז די מאן און ווייב זאלן לעטס סעי צוזאמען אפמאכן ס'צייט צו מופן. סאו, ס'איז א זאך וואס אינגעלייט וואס וואוינען דא האבן עס געהאט. כ'האב עס געהאט א אינגערמאן פאריגע וואך וואס האט מיך געקאלט און ער האט עס. ער לייגט יעצט אריין זיין קינד די ערשטע מאל אין די מוסדות אין ניו יארק און ס'איז נישט קיין סוד. זייער אסאך מוסדות'ער, ספעשעלי אויב דו באלאנגסט נישט צו א געוויסע חסידות, גייסטו האבן גרייט צען צוואנציג טויזענט דאלער, דזשאסט פאר די חטא פון האבן א קינד און וועלן אריינלייגן די מוסדות. זאגן רוב וואוינען דא האבן געהאט די זעלבע זאך, פארגעט אבאוט די איידיע צו ס'איז. זיי האבן געהאט אישוס מיט אידישקייט, סמארט פאון, פילטער, דזשאסט די איידיע זיי ווילן אריינלייגן א קינד אין מוסדות צו מ'איז פול, צו וואטעווער די ריזען איז, לאמיר דן זיין לכף זכות, דארפסטו האבן גרויס רחמי שמים זאל דיך ארייננעמען. סאו, ס'דא מענטשן וואס קוקן עס אן, פארוואס זאל איך יעצט גיין בעטן צו א מוסד וואס דארף מיך יא אדער נישט, לאמיך גיין צו א פלאץ ווי מ'נעמט מיך אויף מיט ברייטע ארעמעס. דו פרעג גיי ווארף אריין, האסט נישט געמיינט ארויס וועגן די פוינט, זאגסט אבי, דו טוסט מיך נישט קיין טובה אז דו קומסט אהער. פיין טוט מען דיך א טובה אז מ'קומט אהין. מיינט ארויסברענגען איז, קום נישט צו מיך טון א טובה. באט יא. רייט, איך וועל מיך זייער פרייען אז דו קומסט, אבער דעטס נאט די פוינט. יא, סאו זעלבע זאך מיט דעם, קומסט אן צו א פלאץ, באט ס'איז א קליינע מוסד, מ'פרייט זיך צו יעדעם איינעם, יעדער איז וועלקאם, יעדער איז עקסעפטעבל, יעדער איז אידן ברוך השם, דאס איז נאך א ריזען פארוואס מיינע ווייב קענען אנקומען אויף איינמאל צום פוינט, אקעי לאמיר מופן. אמאל איז דא איינער וואס וויל נאך זעהן נאך עפעס פיקטשערס מיט קליפס וואס קומט ארויס, און עפעס וויל אים כאפן, און ער זאל עס קענען זעהן. כ'וויל נישט אריינגיין צופיל אין דיטעילס פון מיך וואטעווער, באט יא, ס'איז געווען זאכן וואס מ'וויל נאך זען דאס, מ'וויל נאך זען יענץ, ווער וואוינט דארט, אסאך אזעלכע מינע דיטעילס.
כ'מיין, כ'מיין דאס וואס יא אריינגיין, פשוט ווייל ס'איז פארן עולם אינטערעסאנט. ערלעדיגט. מענטש האט ליב צו הערן א פערסאנעל סטארי. נו וואס גיי איך עס יא זאגן?
כ'וועל דיר זאגן, יו קנאו וואט, כ'וועל עס זאגן אנדערש, כ'בין זייער נייגעריג.
אי'ל דו איט פאר יו. סאו, כ'וועל זאגן דעם אמת, איך האב נישט געפילט אז כ'קען אראפקומען צו די פלאץ, ס'האט מיר נישט געסאונד ווי ס'איז מיין קאפ אף טי. מיענינג טו סעי, און לכאורה דאס איז געווען א חלק פון די קוועשאן פון אריזאנע אדער דאס. למעשה, מיין חסידישקייט, מיין טראגע, און די גאנצע זאך, כ'האב געפילט ווי כ'קען נישט, איך קען נישט, אפשר ביי נאו וואלט איך שוין אנדערש געהאלטן, באט דעמאלטס אויף מינוט האב איך געהאלטן ווי, איי דאנט נאו, כ'קען עס נישט, כ'קען עס נישט טון. ביז כ'האב א גאנצע צייט געקוקט פיקטשערס און קליפס וואס קומען ארויס און כ'האב אייביג געוואלט זען וועם נאך זעט מען, זעט מען די מינע מענטשן און יענע מינע מענטשן, און ביז די אייבישטער האט געהאלפן כ'האב געספאט דעם אינגערמאן וואס כ'האב געוואלט זען. ביי נאו וואלט עס געווען די שמועס פאריגע וואך זינט האמער געהאט. מי איך דעמאלטס וואלט ווען געזען די לייוו וואס איז געווען פאריגע וואך, און געזען צוויי היימישע אינגעלייט, וואלט מיך עס געמאכט פילן קאמפארטעבל צום אופן. עט דעט פוינט האב איך געדארפט ווארטן ווילאנג ס'קומט ארויס נאך פיקטשערס מיט זאכן, כ'האב געספאט די אינגערמאן וואס איך קען פילן אקעי, נאך א ביבער הוט, נאך ווייסע זאקן, כ'האב נישט געקענט ווייסע זאקן, כ'זעה א ביבער הוט, באט כ'האב געפילט לייק איך קען עס טון. סטעמפ האט א געוויסע נאמען פון אן עסקעיפי מענטאליטי. ס'טייטש אז מענטשן זענען דארטן פאר די פריימערי ריזען פון עסקעיפן די סיסטעם, און אבוויעסלי דו קומסט ארויף און דו דיסיידסט פארן עולם, דו גייסט פארסט אריין לייק בוימער, סאו א מענטש האט צוויי וועגן צו טראכטן, אדער איך קען דיך, איך טראכט נישט אזוי, אבער אדער. אדער איז עס סתם א כשר חזיר פיסל, אדער אדער אדער אדער קען מען טאקע זיין א פרומע אינגערמאן, לייק דו דארפסט נישט זיין פרום, דו מוזט נישט זיין פרום, מעגסט זיין פרום, דארפסט אבער האבן די, די פראבלעם איז נישט יא אדער נישט פרום, די פראבלעם איז, גיי איך זיין אין א ענווייראמענט וואס איך גיי איך גיי פירן פילן אויסגעשפילט אויב איך גיי וועלן פרעקטיסן מיין לעוועל אדער סטייל פון פרומקייט, און כ'מיין טאקע ס'איז טאקע נישט אמת. אדרבה גייטס אויסטשעקן טעמפע, כ'מיין אז, ניין ניין קומטס אויסטשעקן אריזאנע, באט כ'מיין צו זאגן אז דאס איז סתם א סטיגמע וואס איז געווארן עווערי יער אנדערש קומט אויסטשעקן טעמפע. סאו צוריק צו די צוריק צו די חלק פון די פון די סדר הדברים, סאו דאס איז געווען מיין פארט וואס האט געדויערט אז ס'דארף קענען שטומען און און און און מ'קען נישט, יעדער האט זיך זיין זיינע זאכן וואס דארפן אריינפאלן דארף אריינפאלן אין פלאץ. למעשה, ס'איז געקומען די פוינט ווי מ'האט אפגעמאכט אקעי, מ'גייט מופן, דאס איז עס, גייט מען עס טון. יעצט הייבט זיך אן די עכטע אינטערעסאנטע אדווארן. סאו די גאנצע צייט, האב איך שוין געזאגט פאריגס מאל אויך, ווען איך האב געהערט די ווארט טעמפא בין איך געווען זייער אקעי, וואס נאך האט מען צו פארקויפן, איך האב געזען א עד פון טעמפא, פאר דעם טריי איך יעצט בעיס האלט מיט, צו מאכן א שטיקל ווינט, ווייל ס'איז נישט נאר די איידיע אז מענטשן זאלן יעצט וועלן מופן, ס'זאל אנקומען די ריעטש זאל זיין גענוג ווייט אז מענטשן זאלן קענען הערן די ווארט אויב האסטו עני קוועשאן פרעג און כ'וועל דיך ענטפערן בעזרת השם. פאקט ווי כ'האב פריער געהאלטן אינמיטן, כ'בין געווען רעדי צו מופן. דא קומט אריין זייער א שטארקע טשעלענדזש וואס כ'גלייב אסאך מענטשן גייען אויך האבן די פראבלעם, ס'קען זיין אז נישט, באט דו פרעגסט מיך מיין עקספיריענס גיי איך עס זאגן. מענטשן האבן דייעס אויף דייעס אויף דייעס. דו זאגסט פאר א מענטש אז איך גיי מופן. דער עצם משפחה, די ארומיגע משפחה. די ארומיגע פלאס משפחה, זייער אסאך מענטשן. סאו איך גיי זאגן מיין סדר וויאזוי ס'איז צוגעגאנגען. ויהי רחם יכפר, איך האף די עולם וועט עס אננעמען גוט. אדער קענען מענטשן עס אנקוקן אביסל צו שארף. איך צייל אבער די מעשה דברים כהווייתן. ס'איז געקומען די פוינט איך האב אפגעמאכט איך גיי מופן. פארשטייט זיך טאטע מאמע שווער שוויגער וואס מען מוז זאגן. אויף וואסערע אופן מען דארף זאגן און זיכער מאכן יעדער נעמט עס אן גוט. דאס דארף מען טון. אדער דען דעט האב איך פאר קיין איינעם נישט געזאגט. נישט קיין ברודערס, נישט קיין שוואגערס, נישט קיין משפחה, נישט קיין גוטע פריינט, קיינעם נישט. העסטו פרעגן האט קיינער נישט געוואוסט? זיכער האט מען געוואוסט. ווי ס'איז אנגעקומען צווישן די צייט, לעטס סעי פון ווען מ'האט אפגעמאכט אז מ'גייט שוין, ס'איז א וואך צוויי וואטעווער וויזלאנג ס'האט געדויערט טעקניקעלס אויסצוארבעטן, מ'האט געזען א מאווינג טראק, מ'האט געזען דאס, מ'האט געזען יענץ, אבוויעסלי האט מען אויסגעפונען. אבער איך בין קיינעם נישט צוגעגאנגען זאגן הלל איך מוף קיין טעמפע. נו, וואס זאגסטו דערצו? הא, כ'וועל נישט עכט ארויסזאגן וואס זאגסטו דערצו, אפילו אזוי האט מען שוין געשאסן דייס. סאו, איך בין אריינגעקומען אין שול, דו הערסט? מיט קאפ אראפ אזוי, נישט געזוכט קיינעמ'ס אטענשאן, פאר פאר פאר צוויי וואכן בין איך געווארן אויס פרעמד מיט קיינעם. אה, כ'מיין צו זאגן, כ'האב נישט געזוכט קיינעמ'ס דעות, ווייל הייסט נישט אז מיינסט אויף א מענטשן אז ווען א מענטש מאכט אפ עפעס און ער טוט עס פאר א געוויסע ריזען און ברוך השם די מאן און ווייב זענען שוין אן באורד און מענטשן הייבן אן מיט זייערע קוועשאנס מיט זייערע דזשאוקס קארני דזשאוקס קארני קוועשאנס ס'גייט אריין מורא'דיג מורא'דיג טיף ווייל איך האלט אינמיטן מאכן א לייף דעסיזשען. און דו ביסט יעצט ביזי צו רייטן, ווייסט וואס איך מיין? דו האסט יעצט דיינע קוועשאנס, דו האסט יעצט דיינע זאכן. סאו איך האב גענומען די עפראוטש.
איך קען דיך איבער ראקן פאר א קוויק סעקאנד.
איינע פון די זאכן ווען איך בין געווען אין, גם אני בחלומי, ווען איך בין געווען אין די סטעידזש, אדער אפילו נאכדעם וואס איך האב שוין געמופט, אסאך מענטשן האבן געפרעגט מיין ווייב, אדער געפרעגט אדער געזאגט, wow ביסט אזא צדיקת אז דו גייסט מיט מיט דיין מאן. איך פלעג קוקן אויף די מענטשן, נישט און איך מיין ווייב האט געהאט די זעלבע זאך אזוי ווי, סאו דו קומסט מיט אן אסאמפשען אז איך האב עס געוואלט און איך האב מסכים, וואס טייטש די מאן האט געוואלט, הילל האט געוואלט, הילל'ס ווייב האט מסכים געווען, און לקו ו די, און און דו שרייבסט מיר שוין א גאנצע פאום, דו שיקסט מיך שוין טשאקלעד מיט חיזוק מיט עצות יעוץ און הדרכה, לייק רילעקס, דו ווייסט נישט, קיפ יורסעלף אאוט, איך ווייס פונקט פון וואס דו רעדסט. און דאס דעי וואס זאגסט יעצט איז אויך נוגע, מענטשן פרעגן מיך, וואס האסטו געמופט? ווייסט וואס כ'פלעג ענטפערן? ווען איינער האט זיך גע'גט גייסטו פרעגן דעם מענטש, וואס האסטו גע'גט? ניין, גייסט נישט פרעגן. צו באלד רעדן פאר די נישט מענטשליכקייט פון די קשיא, אבער דאס וואס דו גייסט הערן. דאס איז נישט מענטשליך. פארוואס איז עס נישט מענטשליך? ווען א מענטש גט זיך איז איז עס הענדס דאון א טרויעריגע זאך עט בעסט, יא, אן אן לייק די גט'ן אליין ס'איז א פערסאנעל זאך, מענטשן זענען הערט מסתם, פרעגסט נישט, אבער מופן, עט ליעסט לויט ווי אונז עדווערטייזן עס, איז עס גאנץ אן עקסייטינג זאך, סאו וויי וואודנט איי? ס'איז א עקסייטינג זאך, באט זייער אסאך מאל וואס די זאך איז, וואס דו הערסט פון די מענטשן איז יוזשעלי א קאווער אפ סטארי וואס א מענטש האט אנגעגרייט אז ווענעווער מען גייט פרעגן גייט מען זאגן. ווי ווייס איך אז ס'איז א קאווער אפ סטארי? א ווייסט ווער די תירוץ הייבט זיך געווענליך אן ווען מען פרעגט אזא קשיא? אה. נאכאמאל אה. וואו. האסט א גוטע תירוץ וואס ענטפערסטו נישט? וואס דרייסטו די צונג? תירוץ איז אסאך מאל איז עס קאנפידענשאל. ס'איז פערסאנעל, מען קען דיך נישט אלעס דערציילן, פרעג נישט די מענטש אין פנים אריין פארוואס האסטו געמופט, דעטס איט, צו ס'איז אינטערעסאנט צו מופן, צו ס'איז עקסייטינג, וויפיל די מופינג קאסט, און וועם האסטו גענוצט, פרעג עס אינטערעסאנט, עסק עוועי, אבער זייער אסאך מאל פרעג נישט אזא קשיא, ווייל דו טאטשט א פוינט,
וואס דו גייסט געווענליך נישט ענטפערן, גייסט געווענליך נישט האבן די תירוץ. ווי אימער דו גייסט דרייען גייסטו נישט האבן די תירוץ, און אזוי ווי מיט גט'ן, דו גייסט האבן פינף ווערזשענס פון די מעשה, און דו גייסט דיך איינרעדן אז דו ווייסט די מעשה, באט יוזשעלי איינער וואס גייט דורך מיט א נאנטע מענטש א גט וואס ווייסט, ווייסט אז פאסירט אים שוין אפילו נישט צו פרעגן פארוואס יענער האט זיך גע'גט, ווייל ער גייט באקומען נאר וואן אויף טען קוועשאנס, וואן אויף טען תירוצים. דו מאכסט אבער, דו מאכסט אבער, דו לייגסט, דו שמירסט ארויף צו א גרויסע סטיגמא אויפן מופן. מענטשן מופן פלעין ווייל זיי ווילן. עס געפעלט דיך נישט? דריי דיך איבער. כ'האב געזען אויף אייוועלט אז איינער האט געהאט א אונטערשריפט, זאלט איר לעבן אזוי לאנג ווי איר ווילט מיט נאך פֿופֿצן מינוט, די וועלט מוז נישט זיך פירן פונקט לויט אייך. איך האב געוואלט אראפקומען צו די פלאץ, און ס'איז געווען דעמאלטס זומער, כ'האב געטראכט אראפצוקומען אינמיטן זומער, צוויי וואכן דארט זיין מיט מיינע קינדער פאר צוויי וואכן אזוי ווי דו האסט געזאגט, למעשה האט זיך עס נישט אויסגעארבעט, כ'האב געהאט א בעיבי דעמאלטס, נאכדעם נאך שבועות, און מען האט אפגעמאכט אז מען גייט מופן, באט מען גייט יעצט מאכן אנדערש, וואס מען גייט טון איז, איך בין אראפגעקומען קודם, איך האב געהאט א גרויסע קאר, און איך האב געדינגען א קליינע יו האול, איך דערצייל אביסל מער דיטעיל ווייל מענטשן ווילן הערן וויאזוי גייט טאקע צו די זאך, יא, סאו איך האב געדינגען א קליינע. אזוי נעמט מען די בי עם דאבעליו דיינינג רום טיש קיין קיין פלארידע, נו. יא, דאס וויל איך טאקע יעצט זאגן, איך האב עס נישט מיטגענומען, סאו די, איך האב געדינגען א קליינע יו האול טרעילער, צוגעטשעפעט צו די קאר, און א גרויסע קאר. צוגעטשעפעט צו די קאר, אריינגעלייגט דארטן אין דעם קאר אלעס וואס איך דארף האבן בערך פאר א חודש. ס'איז געווען סעמי מופן, באט ס'איז נישט געווען קיין סאך זאכן פון די הויז, די הויז איז אלעס געווען, פערניטשער אלעס איז געווען, נײַן און איין פראצענט זאכן פון די הויז איז געבליבן, פארשטייט זיך וועש, עסן, און איינער האט אראפגעדרייווט די קאר. מיט די יואל עטעטשט אראפגעדרייווט קיין פלארידע, איך האב גענומען מיינע קינדער און אראפגעפלויגן צו זאלין, איך האב געדינגען א דירה, איך האב געדינגען א עירביענבי, עירביענבי מיינט ס'איז א פורנישט דירה, סאו איך דארף נישט גארנישט טון אין די דירה, איך דארף זשאסט אריינקומען, אויספאקן מיינע זאכן, סאו אזוי האב איך געטון, איך בין אנגעקומען, און דא קומט אריין ווייטער די קשיא וואס מענטשן האבן געפרעגט פריער, ווי לאנג דויערט זיך איינצוגלידערן, סאו איך קום אן, העלא, סאו ער קענט אפאר מענטשן, פון פארדעם, מענטשן האבן געוואוסט אז איך קום, כ'האב געקענט אפאר מענטשן פון פארדעם, סאו מענטשן האבן געוואוסט אז איך קום, און איך קום אן דארטן, סאו יא, העלא, שלום עליכם, מ'הייבט אן צו קוקן, ווער ביסטו, אה, דיך האב איך געזען אויף די ווידיאו, דיך האב איך געזען, דו ביסט דער, דו ביסט יענער, סאו מ'קומט אריין, מ'זעצט זיך אריין אין שול, פארשטייט זיך כ'האב דאך די צוויי די צוויי סענט שכל, סאו מ'הייבט נישט אן גראד זיין אינוואלווד אין יעדע שמועס, און אלע מענטשן קוקן אן ווער די נייע געמענ די נייע מענטש, כבדאי וחשדאי, עס קומט אריין א נייע איידעם אין די פעמילי, מ'הייבט אן צו קוקן וועלכע מענטש איז ער, דאוונט ער הויעך, דאווענט ער שטיל, מאכט ער הויעך קידוש, שטיל קידוש, מ'קוקט זיין מענטעליטי, ברוך השם כ'בין גאנץ שנעל, יא, גאנץ שנעל געווארן איינגעגלידערט אין די אין די פעמילי. ברוך השם, כ'האב עס געוואלט לכתחילה און אזוי איז געווען. מענטשן האבן מיך געפרעגט די קשיא ווען איך בין אנגעקומען, וואס איז געקומען? איך האב נישט געוואלט זאגן גראדע כ'מופ, ווייל כ'האב נאך טאקע געוואלט זען קודם צו ס'איז אינטערעסאנט, צו איך האב עני. ס'איז נאך געווען אזוי ווי מ'טאטשט די די וואסער צו ס'איז קאלט, מ'שטעקט אריין א פיס זען צו צו ס'איז דאס. אבער חוץ פון מענטשן, ס'איז געווען זומער, האט מען געקומען וויקעישן. וואס קען זיין ראנג? מען קען וועקעישן אויסטשעקן די פלאץ אזוי סעמי, און מען האט דארט געווען א חודש, און מען האט טאקע יעדן טאג געמאכט נאכאמאל די רייז, מען איז שוין דארטן און מען עס איז שוין אזוי האלב איז מען שוין דא, מען קען נאך יא צוריק גיין מען קען נישט צוריק גיין, מענטשן אין קרית יואל שמועסן שוין אז כ'האב געמאפט, עס איז עפעס אזוי נישט אהער נישט אהין, און מען טרייט די גאנצע צייט אפמאכן, קען מען עס יא מאכן ארבעטן קען מען עס נישט מאכן ארבעטן, מען הייבט אן צו זען די טשעלענדזש יענע טשעלענדזש, כ'האב פאריגעס מאל געזאגט די איידיע אז ס'איז נישט געווען קיין גראסערי, זייער אסאך זאכן, דו קומסט פון א פלאץ ווי זאכן פארן א געוויסע סדר, יא, גיי ביינאכט קויף מילך, איך ווייס וואס, יא, ס'דארף שטימען, ס'דארף, מ'דארף עס קענען אנהייבן אויפצועסן, איך גיי טאקע יעצט לעבן פאר ווי לאנג איך וויל וואוינען דא. גיי איך לעבן מיט די מין מציאות? סאו אסאך זאכן האט מען זיך געדארפט אין די חודש אריינעסן, זעהן יא און ניין, און ברוך השם מיר געקומען צום אויספיר אז ס'לוינט זיך יא צו מופן, פער די מיינונג, יא מען מופט, ס'דא מענטשן וואס מיינען נאך ביז היינט, איך בין געקומען פלעין וועקעישן, איך בין געבליבן וואוינען. סאו סארי טו באסט יור באבל. למעשה נאך א חודש האט מען צוטיילט די קינדער, אגב ברוך השם יעדער האט זיך אנגערופן ווארעם, מען האט צוטיילט די קינדער צווישן יעדעם איינעם, גענומען א מאווינג טראק, און די, כ'האב עס פאריגס מאל געזאגט פאר א דזשאוק באט יעצט גיי איך עס זאגן ערנסט, די סדר ווי אזוי ס'גייט מיט א מאווינג טראק, יוזשעלי גייט עס אז דו צאלסט לויט וויפיל פלאץ דו נוצט אויף אין די טראק אדער אין די טרעילער, ס'דא אמאל זיי גייען מיט א פיפטי טרי פוטער טרעילער און ס'קען דויערן צען פופצן טעג ווילאנג זיי קומען אן צו א צווייטע סטעיט, און דאס קען אמאל זיין אביסל ביליגער, איך האב יא באקומען א טראק וואס פארט אראפ סטרעיט, דאס מיינט צו זאגן זיי זענען ארויסגעפארן, איך בין ארויסגעפלויגן די נעקסטע צופרי, ביי די טיים איך בין אנגעקומען מיט די פלייט האבן זיי שוין געווארט, האט די טראק שוין געווארט דארט, סאו איך האב געהאט טאקע א טראק וואס איז געפארן סטרעיט אראפ, ס'איז נישט געווען קיין פיפטי טרי פוטער, באט איך האב נאכאלץ געדארפט צאלן לויט וויפיל איך האב אריינגעפיט אין די טראק, טראק קומט אן, געהעריגע מאוויס, זיי ווייסן פונקטליך וואס זיי האבן געפאקט צאם, ס'זענען טאקע נישט קיין אידישע מאוויס, ס'איז דא גראדע אידישע אויך, באט איך האב גענוצט א גויאישע, און זיי ווייסן פונקטליך וואס זיי האבן געפאקט צאם מיט די סחורה, מיט אלע מיני זאכן, ווי אזוי מען צענעמט זאכן, זיי ווייסן פערפעקט וואס זיי האבן באשטעלט צוריק אויף, געשיקטע, א מחיה, זייער פיין געווען די חלק, ס'איז דא אסאך חלק פון די מאוויס. די מעשה, אזוי איך האב געזאגט, איך בין אנגעקומען דא, האט זיך אנגעהויבן איינצוקלידערן, דעמאלטס איז געווען זומער, מיר געגאנגען דעי קעמפ, פאר די יונגלעך, אלע זאכן וואס אוי וואס זיי האבן בסדר געווען, און צוביסלעך אנגעהויבן צוריק צו הערן דער ברודער, דער, יענער, עס האט געדויערט, עס האט געדויערט, עס האט געדויערט גאנץ לאנג ווילאנג יעדער האט זיך בארואיגט און יעדער האט געפרעגט און יעדער האט אלע מיני קשיא'ס, דאס איז געווען די חלק נאר פון די מופן. סאו איך וואוין שוין אין מיין דריטע הויז דא. סאו די ערשטע איז געווען א עיר ביען בי, נאר פאר א חודש, באט ס'געווען זייער טייער ווייל ס'איז געווען פורנישט, סאו פון דארטן האב איך אויך געטראכט איך גיי קויפן, באט למעשה, דאס איז א זאך וואס איך זאג פאר מענטשן זייער אסאך מאל, קויף נישט גראד. גיי אריין אין א רענטל פאר א האלבע יאר א יאר, האב נישט מורא, איך האב געוואוינט ווי איך האב געוואוינט און און איך האב נישט געהאט קיין געקויפטע דירה קיינמאל, און עס האט אנגעקוקט זייער שרעקעדיג אז איך גיי בלייבן אן קיין געקויפטע דירה אייביג, אלזא קויף איך יעצט גראד א דירה, באט איך האב מזכיר געווען פאר מיין ווייב אז די דירות אין קרית יואל דעמאלטס זענען געווען זייער הויעך, און היינט איז עס נאך העכער, באט עס איז געווען זייער הויעך, אטאמעטיקלי יעדע מאל איך האב שוין געטראכט אז איך קען שוין. נאך א גאנצע צייט אה, ס'איז געלאפן קעגן די, מ'איז געלאפן קעגן די זייגער. האב איך געזאגט פאר מיין ווייב, שטעל דיך פאר איינער קומט יעצט אריין אין קרית יואל און קלאפט אויס, מורי ורבותי, די דירה וואס האט נעכטן געקאסט זיבן אכט הונדערט טויזנט דאלער, איז יעצט אראפגעפארן צו פֿיר הונדערט טויזנט דאלער. יא? וואלסטו דיך פלוצלינג געווארן קענט אנהייבן צו דעבאטירן, האסט שוין אינגאנצן געטראכט שוין צו קויפן פאר פינף, פאר זעקס, אבער אויב די זעלבע זאך גייט אנקומען דא, קום אן צו א פלאץ וואו דירות קאסטן פֿיר הונדערט טויזענט דאלער, פֿיר הונדערט פֿופֿציק, מיין דירה קאסט אביסל מער ווי פֿינף, ווייל כ'האב געקויפט א גרויסע דירה, דעטס איט, נישט קיין הו נאוס וואט, יא? אוטאמעטיקלי, האב נישט מורא אז מ'גייט נישט קויפן קיין דירה, מ'גייט מער שוין קויפן, נאר וואס דען? ס'איז דא צוויי געגנטער דא, ס'איז דא גאסן, פרענדס, דער, יענער, דו ווילסט קענען האבן ישוב הדעת, גיי אריין אין א דירה, איך האב גענומען א רענטל, א לאנג טערם רענטל, מאנט טו מאנט, איך זאל קענען ארויסגיין עני גיווען טיים, און גיי אריין, זיי רואיג, זיץ לשם זיצן, וואוין לשם וואוינען, האב נישט קיין פרעשור אז דו מוזט יעצט יעדן טאג מאכן א באשלוס, מאך נישט קיין באשלוס יעדן טאג, קודם וואוין, פערטיג, איך וואוין דא, פון יעצט און ווייטער וועט מען מיט די צייט אנהייבן צו קוקן, מ'וועט זען, ס'וועט ארויפקומען א דירה אויפן מארקעט, וואס דווקא די גאס? ווארט ווילאנג ס'ווערט אוועילעבל א דירה אין די גאס, יא? און אזוי איז טאקע געווען, יעצט האבן מיר גראדע געהאלטן א אויג אויף א צווייטע דירה, סוף איז יענע דירה געווארן א ריינע קאנטראקט, און די דירה ווי איך וואוין יעצט איז שוין גראדע געווען אין קאנטרעקט און ס'איז ארויסגעפאלן, א גוי האט עס געוואלט פארקויפן פאר איינעם און יענער האט נישט געקענט, א אנדערע גוי, און צום סוף איז עס אנגעקומען צו מיר, ברוך השם ס'איז געווען א סייעתא דשמיא אז ס'איז געווארן ביליגער די הויז פון ווען פון ווען ער איז אריין דעמאלטס אין קאנטרעקט, ס'איז געווארן אביסל ביליגער ווייל ער האט פארלוירן די קאנטרעקט ס'איז אראפגעגאנגען אביסל מיט די פרייז, סאו מיין דירה האט געקאסט פֿינף הונדערט זיבעציק ווי עקזעקט. און יא, און איך באקום קרוב צו פֿיר טויזנט סקווער פיס, מיט א לאט וואס איז כמעט דאבל אזוי ברייט, איך בין ביי א קארנער, די גאס לויפט אזוי אביסל א סירקל, א אוועל, און מיין הויז איז ביי די דריי, מיין דירה איז ביי די קארנער, סאו איך בין, ס'דא א אינער סירקל און ס'דא א אוטער סירקל, יא, סאו מיינס איז אינסייד די סירקל, סאו מיין בעק איז צו א וואסער, סאו נאכאמאל, ס'דא א סירקל פון הייזער. א ראוד, נאך א סירקל פון הייזער נעבן דעם, סאו יא, ס'איז הויז, כ'האב געזאגט הויז הויז, סאו איך בין די אינסייד, די אינער סירקל, סאו אטאמעטיקלי ביי מיין דריי קומט אויס אז מיין פיצא, מיינט צו זאגן מיין שטח, לויפט אזוי, אין די פראנט איז עס מורא'דיג ברייט, מיין רעכטע זייט האב איך מסתם פופציג פיס און די לינקע זייט פופציג פיס, אדער מער, כ'קען מיך שפינקען זיך אויס ביז די נעקסטע שכן, סאו די פארט איז זייער גוט, און בעק איז אבער קליין. בעק איז נישט אזוי נישט אזוי ברייט א פעטיאו. אקעי, יעצט דארף מען זיך געבן א רוק פאראויס נישט צו האבן אזוי צופיל קוועשאנס וויבאלד גייסטו מיר זאגן אז דו ביסט שוין מיד און דו ווילסט שוין גיין שלאפן. און יעצט קומט אריין די גוטע נייעס אז ברוך השם מיין מייק מיט ר' הילל'ס מייק זענען געגאנגען שלאפן דערפאר העט מען ענדיגן די שמועס דא און מיר גייען מענטשן ממשיך זיין מיט א פארט טרי אין די קומענדיגע געלעגנהייט האפנטליך ווי שנעלער א גוטע נאכט.